Näme üçin biz islemesegem käbir adamlaň diýenine dik gezýäs? Şu günki temamyz şo hakynda. Bul adamlara biz narsis diýýäsmi, abýuzer diýýäsmi, däli diýýäsmi, psih diýýäsmi tapawudy ýok. Bul adamlaň asyl maksady bize öz diýenini etdirmek. We bu adamlar bize öz diýenini etdirmek üçin esasy dört sany usul ulanýarlar. Birinji gorkuzmak usuly. Ýagny siz hiç bir ýagdaýda Ses bermäge, gürlemäge hakyň bolmaz ýaly hemişe sizi gorkuzyp, Sen kim, agzyňy ýum, seň bilýän zadyň bamaý? diýip sizi obesceniut etmek arkaly siziň sesiňizi ýapýar. Bu köplenç zalym ene-atalaň usulyny ýatlatýar. Ýagny kiçjik çaga, Intäk seň hakyň ýok, ulal intäk diýen ýalaky, ýöne gatnaşykda adam şul usuly ulanýar. Eger gorkuzmak arkaly öz diýenini etdirip bilmeýän bolsa, adam size näme etýär? Nesini agyrdyp. başlaýar. Wah men pahyr, Wahym Mekşi maňa gülüp bakanok, ykbalam şeýle, adamlaram şeýle, bir sen kömek edip bilýäň, gaýrat et, wapşe-da men ýarawsyz diýýäler-de, özüne neýsini agyrtýarlar. Ýagny siz adekwatny ol adama seredip, eli aýagy bar, näme pul soraýamy, işle-de gidiber-de, her kim işläp ber. Şolar ýaly pikir kelläňize adekwatly pikir, akylyňyz durlamak üçin döremegini ýap. agyrtmak bilen yzygiderli size özüni özüne nebsini agyrtýar. Nebsi agyrtmak arkalam size täsir edip bilmedik bolsa, adam sizi garalap başlaýar, kiçeldip başlaýar, obesceniwt edip başlaýar, günäkärläp başlaýar. Hemme zat senden ýaňa. Käşkä sen şeýle bolsadyň, men beýle bolmazdym. Hawa, hemme zat saňa bagly. Sen gaýrat et, şonda men düzelerin. Umuman bu zatlarda meň ejem, hawa, kakam, atam, enem, babam, ýedi arkam, bütin ýolbaşçylar, hemme dünýä günäkär, diňe men akja-çüýçe diýen. Iň soňky usul. Şu üç usulam kömek edip bilmedik bolsa, gorkuzyp bilmedik bolsa, hawa, sizi kiçeldip bilmedik bolsa, günäkärläp bilmedik bolsa, nebsini agyrdyp bilmedik bolsa, manipulýator iň esasy ýaragyny çykarýar, söýgi ýaragy. Ýagny sizi söýmek bilen, size hoşal sözler aýtmak bilen, waý sen şeýle bir akylly, sen şeýle bir üstünlikli, diňe sen maňa düşünýäň, maňa gaýrat et, kömek et, sen näme düşüneňokmy diýip, Köplenç akyllyja oglanyň boýnuna ilýän gyzlaň usuly bolýa bul hawa. Ol oglan görüp dur bu gyz maňa mynasyp däl ýöne meni şeýle öwýän bolsa men şuň diýenini edip gezeýin ýa-da Şeýle pikir bilen manipulýatoryň eliniň aşagyna düşýä. Umuman mähribanlar şular ýaly manipulýasiýaň güýjini özüňizde duýýan bolsaňyz bul adamam size ýakyn bolsa şoň manipulýasiýasyndan çykasyňyz gelse Şu soraglar kelläňizde bar bolsa, nädip manipulýatora ýok diýmeli diýen seminara çagyrýan. Şu seminarda biz umuman manipulýasiýaň ähli ugurlaryny öwrenýäs we nädip manipulýatora sagdyn ýok diýip bilmeli we şondan soň özüňi günäkär duýmaly. Şol usullary barlap, siz bilen praktiçeskiý zadaniýalar ederis, test çözeris, Pikir alyşarys, umuman ýazylmak üçin direkte ýazyp bilersiňiz ýa-da profilimdäki nomerle habarlaşyp bilersiňiz. Wideony soňuna çenli diňläniňiz üçin köp sag boluň!